Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vum Kaméidi, Luxembourg's funnest battle podcast, mam Jill a mam Pit. An dës Kéier hu mer erëm zwee Invitée bei eis, an zwar vu Legacy of Atlas, de Yannick an de Kevin. Salut! Salut!
Salut! Salut Cyril, ech war de Jill. Schéin, de Jill och, jo. Jo, schéin iech bei hei ze hunn. Gutt datt der Zäit fonnt hutt, muss ech soen. Fannen dat cool. Ja, et ass cool, datt mer dierfen dobäi sinn. Also, et ass ëmmer flott, esou Bëssen sech bëssen d'Musek rëm auszeliewen, och wann et iergendwéi indirekt ass, mee einfach bëssen eng Aktivitéit ze hunn, déi mat der Band ze dinn huet. Jo, genau. Ech mengen, mir sinn jo souwisou momentan e bësse Kompromisser aginn, mam Covid an alles, ne? An ech fannen, dass souwes wéi dat heiten ass einfach ideal dofir. Absolut. Jo, definitiv.
Ech denken, et gëtt och dann net nëmmen d'Geleegenheet, fir generell e bëssen iwwert Musek ze diskutéieren, ob dat elo Musek vu Legacy of Atlas ass oder Musek, mat deem Der opgewuess sidd, mir opgewuess sinn. Et ass einfach eng Jo, ech mengen, mir haten schon méi wéi eng Kéier gesot an dësem Channel, dass mer déi lëtzebuergesch Zeen eben awer mussen tighten a verdeedegen esou gutt et geet, well se ass net ganz grouss, mee Mais se ass do. Se wiisst awer, also dat muss ee scho soen an dat hu mer, mir perséinlech elo, also de Pit an ech, mir hunn dat elo virun allem elo duerch de Podcast gesinn, dass ok, fuck, mir hunn verdammt vill verpasst an dann ass een ëmsou frou, wa Leit Zäit fanne fir e matzemaachen, gell. duerfir. Maja, an et gesäit een um effektiv, et geschitt erëm definitiv méi. Et war, a mir haten bal d'Gefill, et wär eng Zäitche roueg gewiescht, esou e bëssen an der Lëtzebuerger Zeen. Et kann och sinn, datt just mir deen Androck haten. Mee mir waren absolut falsch. Jo, mee mëttlerweil, et mierkt een, et ass erëm déck um Kommen, definitiv. Lénks a riets tauchen erëm nei Bands op, al Bands, déi schonn méi laang existéieren, bréngen erëm Albumen eraus. Et ass, et ass richteg flott de Moment, et ass richteg schéin. Mä elo wësse vläit och net déi Leit dobaussen, ween ass dann iwwerhaapt Legacy of Atlas? Genau. Do wollt ech d'Judds mol e bëssen diskutéiere loosse. Mir hunn natierlech och eis bësse Recherche gemeet. Iech gëtt et jo nach no keng 20 Joer, mä ech meng, dass scho genuch an der Band geschitt wahrscheinlech. An jo, vläit einfach emol e bësse virstellen esou. Kevin wëlls du mol ufänken? Ja, ja effektiv 20 Joer gëtt eis nach net nach net dat, stimmt, nach net. Nach.
nee, äh, dat ganzt ass op vung en 2015 ugangen mhm. äh, ech hab bis du hin divers museksprojeten awer lo nie eppes wat et wirklich aus dem prouf soll rausgeschafft huet hunn mat engem ganze Koup Leit Saache probéiert. All Kéier dobäi war den eisen Ex-Bassist, den Pol. An bon, wann een iergendwann laang näischt fënnt wat wat wuesse kann, da verléiert een d'Loscht bëssen dobäi. An déi puer Joer virdrun ass nëmmi wierklech vill gelaf, bis dunn de Fabien De Sänger bei Pol a mir ugefaange mat schaffen an der selwechter Firma. Ah, okay. So duerch koum mer zum, zum Fabian. An äh, jo, hunn halt matkritt, datt och heen op der Sich ass no engem neie Projet. Heen mengt ech war zu deem Moment e gutt Joer eraus bei Soulhenge. Ja. ja, voilà. An äh, jo, dat engt huet zum anere gefouert, datt mer iwwert déi Wanterzäit ugefaangen hunn, Band ze grënnen. Dem Fabia säi Virdeel, hien hat dann deemno eng ganz aner Connection, beziehungsweise nach Leit vun Soulange, wou mer spéider hin op de Yannick koumen. Hien huet den Odin nach mat an d'Band bruecht. A voilà, esou ass et dunn Ufank 2016 ginn, datt mer komplett waren. eis dunn jo gutt halleft Joer laang higesat hunn a wierklech de Stil fonnt hunn. Woubäi een do muss soen, dat ass bis haut nach zimlech. Dat wollt ech nämlech grad soen, well wann ech Är Lidder elo kucken, et ass scho schwéier Iech an den Tirang ze stiechen. Ech mengen där wëllt dat och net, mengen ech, gell? Jo, et ass einfach, mir sinn esou grondverschidden. Also ech mengen och scho bei der Bandgrënnung, währenddeems ech selwer een eppes am Beräich Metal wollt man, ech awer och elo net just eng eng Museksrichtung do verfollegen. Also ech lauschten sou zimlech alles queesch duerch de Gaart. A beim beim Fabien war et schonn, hien hat scho seng kloer Virstellungen, wat deen deen nächste Projet soll sinn a wéi eng Richtung et soll goen. An ech mengen sou d'Grondgerüst koum schonn vun ja vun vun senger virstellung e bëssen also den e, e, e ja. hat wann, wann e wiekecht driwer nodenkt wat seg virstellung war wat lo wat man lo so gemacht hun och um ufang das awer schon bëssen enger der saach also ech wees ech mengen hin huet zu mir gesot ähm, Limp Bizkit just am méi harden. Genau so, ja mir hunn irgendwie han ze so als, als kleng Rapdeler so dozwischen wo he sech gesangstechnesch amüséiere kann mhm. Endeffekt ass awer net souvill Limp Bizkit dran. Also das ja ja das das definitiv hein so bëssen New Metal 10 mengeneg dran mee das ja, das, das, das irgendwie also ich, ja, ich, ich hatte der Rëmmer kann dem Ball voll das so e Subson an der Stadt kann so ja ja, ja. an noch natürlich ja.
Lieder das da kann de schon ja. Ja, ja, ja. das schon auch das definitiv, definitiv quer durch den durch den Gemüsegarten also Ähm, ja, aber dann noch, also wenn ich nur kurz dazu, dann umso mehr dann auch, in, ich meine, es war impressionant, aber dann, also ich will nicht so New Metal als dood, mir das ist aber schon ein Genre, wo ein bisschen mehr so auf Vergessenheit geraten ist, gell. Mhm. Für sich dann zu sagen, okay, machen wir so etwas Ähnliches, das verdient ja dann aber auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Respekt dann auch dann. Äh, Hm, wäert dat hei klappen? Ech soe lo, wéi ech är Saachen héieren hunn, dat ass nach net esou laang hier, well wär et net duerch de, duerch de Ken vum Miles the Petition gewiescht, dann hätt ech och net gewosst, dass ech ginn ginn, gell? Also, sinn einfach éierlech, ne? An gelauschtert, esou, ok, hm, wa bei mir mäin éischte Gedanke wou komm ass, ech soen dat lo einfach, Fast Friday an Eternal Tango, sou an en Dëppe gehäit an eng Kéier gemixt. Vielleicht lo ganz fresch gesot okay. huet mech huet mech ganz vill un, un si erënnert. An awer mirgen den awer dass sovill äh, aner Elementer mat drauf fléissen, déi keng Ahnung schon spezifisch sinn, muss ich awer so okay. Man ëmso méi ëmso méi mengen ech och bei no deem sech lo ich wees net wieviel Liter sinn 10 Liter kann net sinn? Sinn 10 äh, Singles. Yes, 10 Singles. Wann se déi lo duerchgehend esou lauschers, dann hues de awer esou e gewëssene Fuedem, dee sech do esou doduerch zitt. An dat, dat fannen ech ëmmer gäil perséinlech, gell. Jo, dat ass eppes, wat, wou mer eis vill Gedanken driwwer maachen, well vum Stil hier, also ech, ech schreiwe gréisstendeels oder hu gréisstendeels Lidder geschriwwen, also d'Basislieder, an dann hu mer am Proufraum iergendwéi sinn hei an do Saachen dobäi komm, mee d'Basis stoung ëmmer. An wann ech, wann ee, virun allem wann ee d'Lidder instrumental lauschtert, dann denkt ee sou, Ass komplett vun iwwerall irgend eppes. Also mir hunn verschidde Lidder och déi mer elo eraus hunn, wéi zum Beispill ah, wat si gutt Beispiller? Elements zum Beispiel ja, Re ja Resonate ass esou dat, wou mer eis mengen ech bëssen drop fonnt hunn, datt dat esou bëssen eng Richtung war, wou een wou ee konnt dermat weidermaachen. Mir hunn Lidder, déi lénks a riets dovun einfach esou wäit vunenee ewech sinn an dat wat wou mer einfach Gléck hunn ass mengen ech, datt de Fabien e bëssen eng eng eng Stëmm huet mat Wiedererkennungswäert an heen ass deelweis dee roude Fuedem. Wann een eis Lidder esou géif lauschteren an et géif een Gesang vu verschiddene Leit drop sëtzen, da géif ee soen, dat sinn dräi oder fënnef verschidde Bands. Also Interessant. Jo. Du weess, dat ass heiansdo e bëssen eng Suerg och mat deene Lidder, déi mer elo amgaang sinn ze schreiwen, dass mer eis heiansdo denken, Ass ass dat elo iwwerhaapt irgendwie kohärent? Sinn mer elo, sinn mer vielsäiteg oder sinn mer einfach komplett inkohärent a mir hunn einfach guer kee Stil? Dat ass ëmmer esou eng Fro déi mer eis stellen an mir hoffen ëmmer dass dann duerch de Gesang deen dann heiansdo e bëssen eegen ass, dass deen dat Ganzt dann zesumme bréngt an bis elo huet et meng ech gutt funktionéiert. Also wann s du sees dass du ee roude Fuedem fonnt hues dann da freet mech dat. Also ech ech denke schonn. Ech ech natierlech et ass ëmmer fir lëtzebuergesch Bands generell ass et schwéier, se net mat awer International Acts ze vergläichen, well d'Zeen ass jo awer elo net esou grouss wéi eng däitsch Zeen oder esou. Mee, mee mer hu awer genuch Potenzial hei an och an dëser Spart, wou awer, denken ech, awer nach ëmmer Metalcore gedriwwen ass esou zu Lëtzebuerg an den Hardcore esou e bëssen. A wann, wann s de do schonn e gudde Mix kriss an Daat ass mir perséinlech bei deenen Lidder, an mäi Favorit ass Resonate, soss hätt ech dat net gesoot, gell? Daat, keng Ahnung, daat daat huet dech da schon en bëssen mat matgerappt, esou wéi et mech deemols eben bei aneren lëtzebuergeschen Bands, wéi Fast Friday gëtt et net méi, Eternal Tango gëtt et o net méi, déi hunn jo komplett de Stil geännert herno nach, daat ass nach eng ganz aner Geschicht,
mee.
Jo, dann ass dann ass een awer ëmsou méi frou esou, ah, ech hunn ech hunn dat do schonn iergendwou héieren an dat do passt awer genau bei dat, wat ech elo wëll lauschteren, well och natierlech meng Gehörknospe, wéi mer se schonn eng Kéier genannt hunn, weider evoluéiert sinn oder definéiert hunn, wat ech gären lauschtere géif. Et kléngt och trotzdem iergendwéi erfrëschend nei a modern, muss ech och soen. Jo, virun allem modern, ech mengen dat ass dat richtegt Wuert, gell. Dat ass eppes, wat haut och immens gutt ukommt, well ech och vill Genren an dech selwer verléieren, fannen ech genau eppes wéi dat doten. Dat ass eppes, dat kann awer gutt ukommen bei de Leit, ne?
Do wär elo zum Beispill dann einfach mol meng nächst Fro, Wéi huet sech dann an deene kuerze fënnef, sechs Joer Legacy of Atlas esou an der lëtzebuergescher Zeen esou plazéiert? Wéi gesitt Dir dat? Schwéier, schwéier ze soen, well mer am Fong zimlech genau an déi Zait gefall sin, wou et vun de Concerten an deem dote Musekgenre, jo, zimlech erofgaangen as, vill Bands sech opgeléist hun. Also wa mir, wann ech zeréckkucken, eisen éischte Concert war éimfern am Summer 2016. A mir hu guer kee Concert gesicht, also mir goufe gefrot. Dat ass esou den Ënnerscheed zu haut. Haut muss ee schonn organiséieren, muss ee sichen, muss een ufroen. An dat war halt esou en Zäitpunkt, den éischte Concert war mat Soulhenge, Another From Above war. Another From Above, jo. Napoleon war eeben déi international Haaptband. Mee ech weess net méi genau wéi. Awakening the Seasons. Sou war et, voilà.
An do, do muss ee soen, do, do war dee Moment, gouf et einfach e bësse sou eng, eng, eng Well. A fir mech, ech weess net, ob dat meng Perspektiv ass, datt ech dee Moment e bësse Scheiklappen hat fir, fir d'Metal-Zeen am Ganzen, well ech dee Moment bei Soulhenge war. Mee et war sou eng Well vun, ja, vun, vun deem bësse vu, vum Metalcore nach méi wéi lo. Also et war Awakening the Seasons, bon, ähm, Another From Above war Hardcore, mee trotzdeem, Soulhenge an dann nach vill sou Bands ronderëm, wou einfach och jonk Leit waren oder dee Moment jonk Leit, sou ëm déi 18. Dat ass jo, virun allem wann ech elo zeréckdenken, denken ech dat ass zimmlech jonk. Jo bon, dat geet eis net besser, gell.
Mee do gouf et ebe e bësse sou eng Well an do ass vill geschitt an ech mengen déi vill. Vun deene Leit, oder net vun deene Leit, mee déi Bands, also jo, Awakening the Seasons gëtt et mengen ech net méi, ne? Another From Above gouf et och scho laang net méi. Déi, déi, mir sinn déi eenzeg Virband vun deem Owend, déi et nach gëtt, wann ee sou kuckt. Soulhenge gëtt et net méi, an déi, déi Well ass dowéinst bësse fort, an dat war einfach deelweis vläicht sou eng, sou eng Blos, sou eng Bubble vun engem Stil, deen dee Moment bësse, bësse cool war an dee Leit gär gemaach hunn. Oder, ja, oder et war, et war ee Stil vun. Leit, déi Leit gemaach hunn, déi vläicht dono op d'Uni gaang sinn, well se dee Moment nach méi jonk waren, an du, wou all déi Leit op d'Uni gaang sinn oder iergendwéi ugefaangen hunn, net méi an der Schoul ze sinn, keng Zäit méi fir Musek, ass dat einfach e bësse erofgaangen. An ech mengen, do sinn einfach déi bësse méi al etabléiert Bands, déi sinn och einfach, déi si Leit, déi am Liewen etabléiert sinn. Jo.
An dowéinst ginn et déi nach ëm. An, an mir sinn eeben bei Legacy an eng Zäit gefall, wou mir nach dee Stil gemaach hunn, mee mir waren einfach e bëssen hannert der Well. An ech weess net, ech, ech hoffen eben, dass elo e puer Leit wéi, wéi mir, déi irgendwie mat, mat esou deenen och, jo dach, bëssen den, den New Metal Bands an Korn an wat och ëmmer, mat deene Bands opgewuess sinn, Slipknot, äh, dass déi elo iergendwann erëm bëssen méi Zäit hunn oder bësse méi am, am Liewen etabléiert sinn, an dass mer do irgendwie vläicht erëm bëssen eng, eng Energie, eng Energie dra kréien an. ech weess net, jo, dann hunn ech rëm d'Gefill mat mat Parity zum Beispill, mir ginn mega gutt mat hinnen eens an mhm. äh, war den de Ben vu Parity hien ass och lo bei bei eis, well mer bësse wieselen am an eisem Line-up haten. An do hunn ech da schon d'Gefill einfach well et rëm zwou Bands sinn, déi bësse sou eppes kënne maachen zesummen. Mhm dass vielleicht bisschen abs geschieht an dann sind aber auch viel viel Bands die ähnlich genug sie run drin wo ihn seht äh, Calypsos call zum Beispiel sind fand ich auch bisschen an an dem modernen Bereich an Ja, si gëtt, si gouf et zwar och scho laang, si gouf et och schonn zu Soulheim-Zäiten, mee do ass, mengen ech, awer Energie. An ech mengen, vläicht kommen déi Leit einfach erëm e bëssen zréck an d'Zeen a fänke erëm un, Musek, also fänke erëm un a Bands Musek ze maachen, mee ech weess et net genau. Hm, dat heescht, kann een, kann een dann soen, dass d'Energie do just sou schléift? Kann een dat sou vläicht soen? Se huet geschleeft, oder ech hunn d'Gefill. Zanter engem Joer oder bësse méi, kuerz viru Corona ass et awer erëm biergop gaang. Also mir haten dat, jo dat éischt Joer hate mir just ee Concert, dunn 2017, do hu mer jo richteg ugefaang, kann ee soen. Deen dee ganze Summer duerch war gefëllt mat zeg Saachen. Dat war och nach dat Joer wou mer och net ganz vill hu misse man fir u Concerten ze kommen. Awer dunn no 2017 ass et jo war et relativ schwéier nach Saachen ze fannen. Jo déi Standard Saachen ech denke lo Nordic Rock oder Koplescht déi Saachen huet een nach gespillt, mee déi wierklech kleng lokal Concerten, Cafésconcerten déi waren jo also bis. Fir eise Stil mol, fir eise Stil ware se e bëssen dout.
hm.
ja dat das, das du was einfach net also sind net die echt wo so dass das it, wir haben in den letzten, letzten drei sommer drei feier joer aber so ist du gesucht so eng blos ich will so geplatzt mir du mir aber schon das irgendwas passeiert as mir perlech äh, wieder nicht mir kruten eben leider net so mat wird das net dass man net an der metal 10 war just halt mehr mehr hun als dem moment net wirklich für die letzte wo ich metal 10 mir interessiert weil man der meinung waren die geet näischt méi lafen. Kann dat vläit och e Grond sinn, wisou dass, ech menge wann elo vill Leit dobausse sinn, och Lëtzebuerger, déi dann einfach soen, ah, déi Grouss sinn all fort, egal wéi, ween dat elo ass, maachen ech mer d'Méi fir nei ze sichen. Ech denken et huet éischter en Zesummenhang och mat de Locations, also

Do war och en, dat war dee Concert do, oh freck, well wien hat do gespillt? Déi Scho eng do bei engem Apple a Concert Day oder sou schonn.
eppes, ass schonn och e gutt Stéck hier, mee jo. Mee voilà, an wann ee lo halt eppes organiséiere wëll, gutt, huet een nach d'MK Bar gehat, mir hu soss Saachen am No Man's Land organiséiert, wat halt awer och ëm schwéier ass, dass Frankräich kënnt een net sou einfach dohin, ah, dat ass och bëssen an de Käpp vun de Leit. Et hätt een nach de Rockers. Mam Rockhaus ass een halt schon un de Leit limitéiert an 't ass net grad esou eng flott Plaz, wëll ech soen, fir fir d'Sach eran a rausschleefen.
Mee 't ass een, jo, 't ass ee séier fäerdeg mat den Locations. An déi puer, déi et der ginn, déi wëllen och net all Weekend eng Metal-Band do spillen hunn oder
voilà, voilà.

Dat wär elo, ja elo hues de Covid ugeschwat,
do komme mer leider net do laanscht fir fir dat. Ah, ich will net so scheiß Joer ass immer einfach gesot. Ich menge wann ich kucken hört aber 2020 war der ja aber net faul gell ja.
Na du hast ja vill vun ärer Säit gelaf och wann et soi disant e Stréch duerch villes gemeet huet wahrscheinlech. Wéi wéi huet dat iech lo getraff a war dat, ech wëllt net soen eng Kuschelchsreaktioun, mee esou ok gutt mir mir kënne souwisou näischt maachen, komm mir schreiwe Lidder a komm mir huelen op?
Ech menge mir hunn a Covidzäite méi gemaach wéi all déi Jore virdrun. géif ech behaapten. Also et ass och déi Zäit wou de Wiessel ebe koum bei eis, déi zwee Memberen, den Odin, Gittarist, an de Pol, Bassist, déi net méi dobäi sinn. Du hu mer zwee nei Leit fonnt, de Miljan, deen och bei Soulange war, a wéi virdru schonn ugeschwat, de Ben, deen och bei Parity spillt. Mir hunn un engem ganze Koup nei Lidder geschafft. Mir hunn ugefaange mat de Streams, also eigentlech war et.
Produktiv.
Jo, dat produktivste Joer géif ech behaapten, säitdeem et d'Band gëtt. Also. Jo, an dat ass och e bësse sou eng Saach, et vergësst een ëmmer scho rëm, wéi vill geschitt ass. Also well dat Ganzt iwwer sou eng laang Zäit gaangen ass, mir hate scho sou laang kee Concert méi, datt een iergendwéi vergësst, wéi d'Situatioun war, wou mer opgehal hunn. Lo an Zwëschenzäit hu mir eis schonn un eis zwee nei Membere gewinnt, relativ. ähm, zu sech direkt einfach integréiert an das wie wann Band schon schon lang so wie an ähm, da vergësst den irgendwie bëssen dass dat ganz iwwer ja die die CoVI Zeit geschitt ass an ja mit ich weiß, für, für mich persönlich et gouf och Phasen wo en da gesucht huet ja okay fir wat mëcht den dat heilo nach war sowieso kein Konzerre sinn ja.
mir ech menge mir hunn virun allem um, um Ufang dann Am éischte Lockdown hu mer relativ séier ugefaange mat eise Livestreams eeben an dat dat huet engem dann einfach erëm eppes ginn, wou een seng Energie konnt drastiechen an dat war einfach dat, wat een dann dee Moment fir d'Zeen konnt maachen. Wéi de Kevin gesot huet, dann och na vill u Lidder geschafft a mir waren am Endeffekt esou vill am Proufraum a mir hunn eis immens vill als Band weiderentwéckelt, deelweis duerch de Memberwiessel, mee och einfach vum vun deene Lidder un deem un deene mer elo schaffen, dat ass also ech op all Prouf soe mer eis déi ganz Zäit esou ah mir wëllen dat elo live spillen, well well mer déi ganz Zäit mengen, datt mer déi Leit déi eis vläicht virdru scho e bësse kannt hunn, datt mer se wierklech iwwerrasche kënnen, well do do ginn et wierklech. ah, du gin musikalisch gin der wirklich von maul Lider dabei ich sind schon die ganze Zeit so enthusiastisch oder sie so froh für sie irgendwann endlich zu spiele weil weil wirklich heavy geht an, an dat waren dat war da das eng Motivation die fir runen net net 100 prozent do war also eben durch die durch die langen so mal die lange break an du ist dann Leit wou frësch erakommen, wou nach eng aner Energie an eng gewëssen Erfahrung da matbréngen an dann, ja ech ka verstoen, dat dat iwwerwältegt dech dann an da wëlls de et einfach och nëmme live spille gell, sou schnell wéi méiglech gell. Dat hoffe mer jo, datt dat dëst Joer vläicht nach de Fall ass, dat wësse mer net, dat spekuléiere jo ech. Ech ginn et ech och hoffen, well et gëtt Zäit fir erauszekommen aus dem, aus dem Lach.
Du has elo virdru nach Livestreams ugeschwat gehat. Ech wollt nach awer erwänen, och fir d'Leit dobaussen, datt Legacy of Atlas och e Youtube-Channel hunn, deen ech hinnen nëmmen un d'Häerz ka leeën, well ech fannen deen ass zimmlech gutt gemaach, wou eben och wéi erwäänt Livestreams drop sinn an wou der och hir Lidder kënnt lauschteren. Hutt der do och wëlles, dat an Zukunft nach e bësse méi weider auszebauen, Richtung Internet, Youtube an esou weider?
Mir hunn am Fong, ech mengen dee leschte Livestream war och leschte Summer, an dunn ass dat ganz an Earthbound iwwergaangen, de asbl.
An déi ganz Streams geschéie lo am Fong iwwer Earthbound. Moien mengt ech awer dee leschte mat Mind Patrol,
ma eemfall geduecht hunn ok et ass flott wat mer man, mee et wier nach méi einfach wann een zu puer Bands zesumme kéint schaffen, et kéint een dat ganzt nach vill méi pushen, et kéint ee sou je nodeem Connections am Ausland maachen an zu puer Bands eben och Austausch Gigs am Ausland fannen an et gëff nach ee ganz neien Input. einfach aner Leit aus anere Bands mat eran ze huelen, esou ass dee Projet am Fong ëmmer gewuess, also vu aus deene Live Streams ass dat ass duerno iwwergaang an Earthbound Collective, voilà.
Jo, an ech géif sou soen, op eisem eegene Kanal, also en ass definitiv en Outlet fir eist Material. Iergendwann soll och e Video kommen, dee gréisstendeels geschnidden ass, dee mer elo wärend, während der hei Phase gefilmt hunn, ähm, do feelt na bëssen eppes fir en fir e färdeg ze kréien an d'Lidd muss na färdeg gemaach ginn. Mee ja, also e Museksvideoen a sou Saache wäerten definitiv do kommen. Äh, heiansdo mol etwa sou sou kleng, mir haten heiansdo sou Nonsense Sessions, wou mer dann einfach iergend e Blödsinn gefilmt hunn zwëschenduerch, fir einfach e bëssen ze weisen, wat sou leeft. Mee och net regelméisseg. Dat heescht, ähm, ja, et ass sou en Outlet, wou Saache mol drop gesat ginn, mee mir bauen, net wierklech op eisen Youtube Kanal, mir bauen éischter an Zukunft op eis Musek wierklech. Dat dat wär lo natierlech och eng aner Fro gewiescht. Okay, Dir hutt elo awer regelméisseg nei Lidder verëffentlecht. Mengt Der, well och e ganze Koup aner, ob dat elo international Bands sinn oder net, ass et méi sënnvoll Lidder, soen ech mol, um Lafband, heescht all puer Méint, Ee Lidd ze verëffentlechen, fir d'Leit um Ball ze halen? Oder ass Ärer Meenung no nach ëmmer en Album schreiwen dat, wat elo de Moment vläicht am beschte wier? Ech kann Iech kuerz, also meng Meenung, ech si lo net Musiker, och wuel déi hannendrun hänken, mee dat ass egal, mee mir hunn dat mat enger Band gesinn, mat Spiritbox, vläicht schonn héieren, an dat ass wierklech. Ech wëll sou, jo eng eng Schaffmaschinn, do kënnt all puer Méint kënnt eppes an dann ass wierklech e Follow up, du hues däi Video, du hues och nach en opulente Video, deen nach gutt produzéiert ass an alles. Wär dat wär dat eppes fir fir Legacy of Atlas oder bleift Legacy of Atlas, ech wëll net soe Standard, awer Maacht der en Album oder fuert der esou weider? Ass vläicht och keng einfach Fro fir elo direkt ze beäntweren, gell? Also et hänkt ëmmer, mengen ech, also et gëtt keng, mengen ech, Jo an Nee-Äntwert, wat elo am beschten ass. Ech mengen, et hänkt ganz vill dovun of, wat een einfach selwer mat der Musek wëll maachen. An ech ka mer virstellen, dass, wann ee wierklech elo kommerzielle Succès wëll, dass et dann méi nëtzlech ass, d'Leit esou vill wéi méiglech um, um Ball ze halen an einfach d'Opmierksamkeet op, ja, oprecht ze erhalen. Ja. Ähm, dat ass och eppes, wat mir ëmmer bëssen am Hannerkapp hunn. Also mir wëllen, mir maachen net Musek just als Hobby, mir wëlle schonn den, den Hobby erfollegräich maachen entwéi. Mhm. Mee et, ech mengen, et gëtt näischt, wat een einfach selwer als, als Museker äh, sou frou ka maachen, wéi einfach eng, eng CD am Grapp ze hunn mat 10 Lidder drop, wou ee wierklech een Album huet. Ähm, an ja, wann een déi Lidder iwwer ee Joer äh, all Mount verëffentlecht hat, esou wéi mer et bis lo mat eise Lidder gemaach huet, dann ech weess net, duerno huet ee vläicht méi Follows an méi Listens op Spotify, mee. am Moment schaffe mer ja bësse schonn an an einfach dat mat en eraus ze klatschen ähm, an ech mengen also wie gesot mir mir schaffe schonn irgendwie dorop hin dass mer eisen Hobbys äh, erfollegräich maachen mee mir sinn och net drop aus lo déi déi gréissten ja eis Spotify listens ze maximiséieren Dowéinst schaffe mer elo un engem Album. Also dat soll iergendwann kommen. Mir hu praktesch genuch Lidder zesummen, déi mer elo einfach aprouwen an dann op de Prouwen déi ganz Zäit iwwer schaffen. Mir kënnen och guer net soe wéini, wéini dat Ganzt soll erauskommen, well wa mer et soen, dann dauert et souwisou erëm zwee Joer méi laang. Mee de Plang, de Plang ass, mat deene Lidder, déi mer elo hunn, iergendwann en Album ze maachen. Dat heescht, et kann definitiv sinn, datt elo dat nächst halleft Joer Also een een Lidd soll definitiv nach rauskommen ausserhalb vum Album eben mam Video wéi schon erwähnt. Mhm. Ähm, dat gëtt och mengen ech rëm ah, dat kéint erfollegräich ginn. Also dass bëssen ähnlech wéi Resonate, dass ee Lidd wou een einfach gäil kann matsangen, wat een hart am Auto kann lauschteren bei guddem Wieder. Cool.
Ähm, Wär jo da cool fir mee diesen do Monat. dono mee do dono kann et nach laang dauere bis den Album kënnt. Dann ja et ka sinn, dass mat déi Zäit bës dass d'Opmierksamkeet vläicht bësse rofgeet. Anerersäits hoffe mer dann, denken ech, also ech weess net, ob, ech mengen, ech kann do fir d'Band schwätzen, dass mer och e bëssen hoffen, dass mer an där Zäit einfach kënne Concerte spillen an iwwert Earthbound an am Allgemengen einfach e bëssen an der Zeen aktiv sinn an domat d'Opmierksamkeet op eis halen. Well ech mengen, ech weess net, dat ass elo eng, eng spekulativ Ausso, mee deelweis ass d'Lëtzebuerger Metal-Zeen lieft vun a fir d'Museker selwer. An. ech mengen, wann, wann een an der, an der Zeen e bëssen erfollegräich wëll sinn, da mécht een net nëmmen dat, wat d'Leit dobaussen am meeschte lauschteren, mee et mécht een och eppes fir déi aner Museker, mengen ech. An ech mengen, datt mer och bëssen hoffen, datt mer domat einfach iergendwéi nei Leit kenneléieren an e bëssen eis un eise Connections schaffen an einfach. Och selwer Concerten organiséieren, well dat ass déi einfachst Method fir e Concert ze spillen, also einfach ënner Gänsefüßchen, et ass déi sécherst Method fir e Concert ze spillen ass einfach e selwer ze organiséieren. Dowéinst wäerte mer dat bësse maachen. Musikalesch wäert et vläicht bësse méi roueg ginn, mee iergendwann soll dann en Album kommen. Hm, däerf ech froen, also ech wënsche mer eppes fir de Cover. An dat huet och mat menger nächster Fro ze dinn. Ech wëll op dem Cover eng Pizza gesinn. Well dat ass eng Fro, wou mech intrigued huet gell. Also ech hunn äh, ähm, wat, wat ass op, op, op äh, Band nee Moment ech hat nämlech äh, Bandcamp hat ech ja Sachen ja, Sachen kaf an do krut ech nach ech mengen wat Demo vun engem Lied wo ech lo hei net wëll rausposaunen oder sou. De Fabie hat mer do Apps okay. geschéckt. Ah, so. ah, okay.
An do hunn ech emol gesinn, wat deen, ech huelen emol un, dass dat de Monsieur Atlas ass, deen dat do um Réck dréit. An da ass mer emol opgefall, Hm, sinn dat do Champignonen oder sinn dat keng? Wisou ass do eng Pizza? Déi Fro wollt ech haut onbedéngt lassginn.
Dat ass einfach den, de Legacy of Atlas Meme iergendwéi bei eis intern. Also mir sinn an eisem ale Proufraum zu Housen, ganz do uewen, si mer einfach praktesch all, also mir hunn ëmmer samsdes moies geprouft um 10, 12 Auer sin mer Pizza iessen gaang, war sou de Standard. Irgendwann huet sech dat sou zu eisem Déngens entwéckelt. Mir bewegen eis lo bëssen dovu weg, also deen dee bleift definitiv nach, Dee muss bleiwen.
dee dee bleift definitiv sou niewebäi heiansdo heiansdo wäert e schonn irgendwou optauchen, mee am um Cover. Haa vläicht iergendwou eng ganz kleng verstoppte Pizza, mee ech menge mir klaken se net méi esou risegrouss drop. Kanns op CD selwer maan ne, wann se dréint an sou hm. Ja mee dat gouf et schon, dat ass bei den Ärzte mengen ech, déi haten dat schon. An I wrestle the bear once mengen ech hun dat och gemeet. Ah sou ok cool.
Mee jo, dann ass meng Fro mat der Pizza beäntwert. Also dat ass och, ech weess net, ech weess net op den wéi de Fabia et haut am Stream gemaach hat, mee och am leschte Stream, et ass ëmmer eng Fro déi ëmmer un déi aner Bands kënnt ass, Wat ass är Liblingspizza? Also dat ass den Legacy of Atlas Meme iergendwéi. Ech, ech tippen op, ech ginn einfach elo mäin Tipp of. Oder huet Legacy of Atlas eng Liblingspizza oder ass dat u jiddereen ënnerschiddlech? Nee, mir sinn do wéi an der Musek, jiddereen huet do säin eegene Stil. Okay, okay, okay.
Also ech, ech tippe mol, dass awer mindestens eng, eng Quatre Saisons dobäi ass.

Seit wéini sinn de Ben an de Milian dobäi Kevin? Elo awer zwee, dräi Méint. Nee vill méi.
Vill méi? De Ben säit September, Oktober. Jo, de Milian bësse manner laang. De Milian dëst Joer, mengt Januar. Ja ok, a mir hunn eis, mir hunn eis nach ni, mir hunn eis nach ni zu fënnef als Band gesinn. Well mer nach ni zu fënnef konnte prouwen.
well mer an der Rockhal prouwen hunn ierwéiges ze féier prouwen, mir konnten net iergendwéi zesummen eppes iesse goen, mir konnten och net legal eis bei engem doheem treffen, dat hu mer och nach net gemaach. Bon, elo sinn d'Restriktiounen zum Gléck anescht, dat heescht dat wäert elo endlech emol geschéien, mee et ass trotzdem komesch, datt mer, mir hunn eis jo wierklech als als Band gutt kennegeléiert, well mer eeben an all Konstellatioun scho geprouft hunn, ëmmer zu véiert, et huet eben just ëmmer ee gefeelt, mee zu fënnef hu mer eis nach ni gesinn. Ja, das ass och, och schued dann, mengen ech, ne? Mee bon, dat, dat wäerte dann deemnächst hoffentlech aneschters ginn. Eng gutt, eng gutt Familljereunioun mat enger gudder Piz. Wat wëlls de méi? Voilà.
Wat wëlls de méi?
Kléngt no engem Plang.
Ähm, Definitiv.
wat, jo, eng, eng aner Saach, okay, ähm, Dir hutt schonn e puer lëtzebuergesch Bands erwähnt. Wie sinn dann Är Local Heroes, soen ech mol esou?
Uh, das schwéier. Dat ass schwéier. Also ech, ech mengen wann, wann ech lo ech, ech mengen dat ass eng eng Band, déi wahrscheinlich ganz vill Leit soe méi déi déi éischt lëtzebuergesch Band, déi ech gesinn hunn op engem Concert an och bëssen wéi- dat war sou déi Zäit, wou ech an d'Lëtzebuerger Metal-Zeen erakomm sinn, wat leider vill ze spéit war, mee wou ech einfach sou geflasht war, dass dat lëtzebuergesch Musek kéint sinn, war einfach Skat. Ähm, Virun ja. allem dat war déi Zäit ah, weiß, dat war dann 2012 13 an do war ah, schon den, den Numm vum Album schon vergis den Genau Geier mit der wann er net raus a wo de rauskom ass dat war och um Ufang an an der Soulhansch Zäit wat den Dram war ëmmer eng Keer e Konzer mat Ska ze spillen. Hm. Dat war dat einfach laang wéckel so Lëtzeburger Metal Vibiller. Ja. An äh, hu mer och irgendwann gemaach an ja, definitiv also Ska ass definitiv ganz, ganz héich uewen.
An de Kevin denkt de Kevin. Ja, ich, ich weiß nicht.
Also et gibt es gibt ganze Cope Bands, die ich gut fannen, die ich gern lauschteren. Ja, wie die Annik seet Ska, da wat mir lo wirklich da afällt fir Abstract. Dat, oh ja, ah, ja wie dumm Abstract hunn ech nach Abstract, ja. Well, well se einfach Mee och eppes u sech hunn, wat keng aner Band huet, vum Sound, vum Song, vun der Stëmm, vum Stil. Also lokal gesinn wier et sou déi Band, wou ech soen, ah, dat ass jo eng vun den Top-Bands fir mech. An dann, an da muss ech awer trotzdeem erwähnen, och wann et e bëssen, ech weess net wéi een dat nenne soll, äh, dës bëssen sou, sou zwëschen, zwësche Reklamm maachen, zwësche Bandlech, mee einfach vun, vun de Bands lo a, aktuell trotzdem vum, vum Stil hier Parity. Also dat ass einfach in eng Ja. sou, sou krass Leit an, an sou eng Motivatioun do an ähm, ech, ech giff soen, an virun allem si ginn et nach manner laang wéi mir an ech menge bei Parity, dat ass sou eng, eng Band déi een, wann een, wann een se nach net kennt a wann ee lo net mega aktiv an der Zeen ass, déi een awer definitiv ka bëssen um Radar halen. Definitiv, jo. Ass och definitiv eng, wou, ah, ech wëll net soen erausstécht, well, ah, dach, kann een am Fong soen, Ech fand, stécht scho e schonn, bëssen eraus, dach. well se, wéi s du sees, se sinn zur richteger Zäit, oder wéi s de et vläit wollts duerstellen, Si wierkscht zur richter Zäit op der richter Plaz an dofir ass den Impakt och ëmsou méi grouss fannen ech, zemools mat hirer mat hirer Single an dem Video war se schonn sou ok gell. Dat do ass dat do ass nice stuff gell an. Dat ass och modern, et kléngt immens modern an dat fannen ech och mega gäil un hinnen an.
Hiert lescht Lidd ass definitiv eent wou ech mech freeën et live ze gesinn, well do sinn Deeler dran do Absolut. Genéck wéi. Absolut, ja. Wéi ass et dann elo bei äh, internationale Bands? Dir hat alles fir gesot gehabt, Dir hat immens vill Aflëss gehabt, Dir géift queesch duerch de Gaart lauschteren. Nennt eis mol puer Nimm, wat Iech lo inspiréiert huet, fir och Musek fir Atl äh, Legacy of Atlas äh, ze schreiwen.
Uff, das ganz schwierig. Ähm, ich weiß, ich schon, ich schon immer so die, die Usicht, dass also Meng Musik mal eng Zesummesetzung ass vun all deem wat ech jee gelauschtert hunn. Mee ech mengen dat wat mech trotzdeem ganz vill beaflosst huet war einfach sou déi dee Metal deen ech als Teenager gelauschtert hunn. An dat war einfach ja sou den den Standard Metalcore dee Moment. Ähm mee fir elo wierklech spezifesch Bands ze nennen ass schwiereg. Soe mer sou, wat hues du um Handy? Wat fir ee Lidd gings de elo lauschteren wann s de elo misst en Sushi fueren?
Uh, dat, dat ass eng, eng, eng, eng komesch Fro, well dat wier wahrscheinlech net Metal. also ech lauschteren, mein Gott. ech lauschteren am, ech lauschteren am, am Alldag lauschteren ech iwwerraschend wéineg Metal. Eppes wat lo am Moment, wat ech am Moment ganz vill feieren, mee wat och eise Stil net esou vill beaflosst, ass äh, Northlane. Ah, okay, ja. Ähm, bëssen, ja, den, dee Stil, ähm, einfach dee moderne Metalcore slash Djent. Mee do kann ech net soen, dass dat eise Stil esou vill beaflosst huet. Dat war e bëssen ze spéit dofir, mengen ech. Also dat hunn ech elo, ah, jo, obwuel, nee, ah, wann een déi nei Lidder kuckt, deelweis vläicht schonn. Also definitiv liicht technesch, grooveg a catchy Gesang, einfach alles dat, wat esou ass, Periphery, Veil of Maya. Mhm. Ähm. Mee rëm vum Stil vun eis selwer hier sinn et eigentlech déi méi al Saachen. Sou iergendwéi hunn ech ëmmer d'Gefill, dass ech nach bësse vun vu Linkin Park a vun deene Bands bësse beaflosst wier, einfach wéinst eise Rap-Deeler a sou, well déi awer zimmlech present sinn. Mee et ass, jo, et ass ganz schwéier ze soen. Kevin, äh, wo, wo bass du drumtechnesch? Äh?
Ech ja, keng Ahnung. Ech kéint och spezifesch lo keng nennen. Bei mir ass et ech weess et. Äh, ich mein, seit je, ja, seit jeher geht bei mir einfach vun bis. Ech hunn eigentlech wéineg bis guer kee moderne Metal gelauschtert viru Legacy of Atlas. Dat ass den Déngen. Also bei mir war et, ech hiss iergendwann esou aus 13 järeg oder 14 järeg run, ass et rondëm Saache ewéi Slipknot, Korn, System of a Down, Bullet, Bullet for my Valentine, dat waren esou déi Saachen déi iergendwéi alles wat déi Zäit d'EMP-Zäitschrëft esou hierginn huet. Wann een, et gouf kee Spotify, et gouf, voilà, et war een. Jo, bis dann iergendwann am Alter, datt ech op en éischte Festival gaange sinn, dat war de Graspop. Ech sinn och éischter am Ausland op Saache gaang, éit ech déi lokal Metal-Zeen entdeckt hunn. An jo, gutt, no esou Festivals kënns de méi op Death-Metal-Saachen, ech weess et, vu Cannibal Corpse, Napalm Death, Six Feet Under waren esou Saachen. Bis dann, jo. Ech hiss, mëttlerweil ass et eng Mëschung zwëschen techneschem Tightness a pure Rotz, wat schlecht ginn ass. Kléngt gutt, ass eng gutt Ëmschreibung, jo.
Jo, vun Trash, jo, ech huelen Warbringer, ah jo, bis hin zu Deathcore, jo, esou déi Saachen wéi The Ardis Murder, jo, bis dann awer hin, wann Moderne Metal ass jo, wéi de Yannick alt seet, Northlane, Architects, dat sinn nach seng Bands. Architects si gäil, ja. Ja, déi si super, jo.
Ja, ech mengen, et ass och méi, méi schwéier, mengen ech, elo fir Iech, wou och selwer natierlech dann är Lidder schreift, wéi, okay, de Phil an ech, mir waren ni an enger Band. Fir eis ass et vill méi einfach vläicht an där Hinsicht ze soen, okay, dat do ass, ech, ech wëll elo dat do lauschteren, well ech fannen déi esou gäil an dat ass elo. Also net elo festzeleeën, mee et ass vill méi einfach de Stréch ze zéien tëschent deem wat s du humes an tëschent deem wat leeft. Ech mengen du wëlls jo du wëlls jo net elo eng Copy paste maachen à la limite vun iergend eppes, nee du du hëls du hëls der aus all Kierfchen hëls der e bëssen eppes eraus an du du méchs dat op deng eegen Aart a Weis. An dofir ass et dann och mengen ech ëmsou méi schwéier fir iech dann ze soen, okay mä ech, déck schwéier ze soen gell, also dat dat ergëtt scho Sënn gell.

Awer iergendwéi fir dat Ganzt interessant ze maachen, deelweis bëssen esou elektronesch Deeler eranzebréngen. Elo wann ech esou driwwer nodenken, fält mer guer keen, keen spezifescht Lidd an, mee et, et sinn definitiv Zeene wou dann op eemol wierklech, keen Ahnung, esou, esou bësse Synthwave Zeenen drakommen an äh, ja.
Ech mengen ech denken do un den Intro vu Resonate. Ass dat ja ass well nun net extrem iwwerlueden, mee et huet awer eng gewësse Nout vun. Ja dat ass dat ass een Deel deen deen méi produzéiert ass wéi elo eppes wat einfach riicht d'Gittar eran. Mee dat ass et kommen definitiv och an an Zukunft nach Lidder an an Deeler wou een vun, ech weess net, wou een vum Metal-Concert enker ganz kuerz einfach an en, an, an eng Disco gerappt gëtt an da erëm raus. Also, ähm, an dem Sënn probéiere mer doch immer e bësse spannend ze maachen. Dat heescht, dat, dat sinn och eigentlech Afloss. Also am, am, am Moment lauschteren ech méi so atmosphäreschen Elektro, also dat sinn, ech, ech weess och guer net, wéi déi Stiler all heeschen, wann ech net déif genuch dra sinn, mee Saache wéi John Hopkins, ähm,
An just schon héieren, dat, mee nach nie gelauschtert.
Dass ähm, wann een irgendwie an der Nuecht mam Auto heem fiert, okay, dat mécht een am Moment net, mee wann een dat irgendwann erëm mécht, dann ass dat déi perfekt Musek. Also dat ass bëssen deelweis fir den, fir de Standard oder fir den, den gewinnte Metal-Lauschterer bëssen Ech schreiwe mir repetitiv dat lo op. vläicht. Äh, John, John Hopkins an eppes, wat ech viru kuerzem nach entdeckt hu, wou ech och wëll lo lues a lues dru schaffen, fir, fir dat selwer hinzekréien, technesch ëmzesetzen. Ass Conflicting Consoles. Okay. Ass och een Stil, dat ass bëssen ähnlech wéi John Hopkins, mee dat, dat ass einfach rau iergendwéi an, an metallesch an ech fannen et passt, et, et, et ergëtt sech iergendwéi fir esou eppes am Metal anzebréngen. Ech weess net, ob ech et wäert hibréngen, äh, hikréien, mee dat ass esou bëssen eppes, wou ech heiansdo dru schaffen.

Okay, cool. Anscheinend.
Äh, Hat, hat ich net am Hannerkap wo ich et äh, geschrieben hun me ja. Wéi, äh, ech si just, dat fir net zoufaleg dat wat Thema geschickt huet. Ech kucken dat lo zwar léiwer nach eng Kéier. Äh, dat, dat Lied ass, Op ähm, Soundcloud.

Du an deng Peetz. Ech mengen, dat ass awer dann just esou e provisoresche Cover, deen automatesch do drop gesat gouf. Also, dat ass wierklech eng Demo, déi just am Internen esou ronderëm leeft an heiansdo emol am Auto gelauschtert gëtt, fir sech erëm e bëssen, bëssen ze motivéieren. Mee dat ass eent vun deene Lidder, wou mer, wou mer ebe soen, dat do, wann dat déi éischt Kéier live leeft, an dat gëtt, mengen ech, zimmlech tight. Ech äusser mech net. Ech hunn gelauschtert an ech soe just.

Ma ech, ech froen awer trotzdem mol, wéi, wéi sidd Dir op, op den Déngens komm, den, den, de Podcast hei ze starten? War et einfach wierklech och esou e bëssen den, de Corona-Blues a geduecht, mir musse lo iergendeppes maachen, oder? Pit, wëlls du?
Einfach just aus Fuerwëlz.
D'Idee fir et ze maachen, déi ass am Fong schonn Joren zréck, just datt mer einfach ëmmer ze faul an ze liddereg an ze bequem waren, fir eis iergendwéi op d'Weeër ze setzen. An et ass effektiv, elo an der Covid-Zäit war dat dann esou, mir hu kuerz ugeschwat an dann hu mir allen zwee, huet éischt geklickt gemaach. Dat huet wierklech net laang gedauert, also. Jo, Null Komma Näischt hat mer dann d'Saachen zesummen an hunn eis ronderëmgelauschtert, wie wat wou. An dann, jo, et war un sech, och wéinst dem Covid ass natierlech do och vill Produktivitéit mat eragefloss, awer jo, et huet op mannst, op mannst huet dat Joer, Eppes Positives war eis och bruecht gehat, fir dann eppes rauszebréngen. Dat Eenzegt, wat mer elo net wossten, well do ware mer eis wierklech guer net eens, well mer scho wierklech eng laang Zäitchen doriwwer schwätzen, war, mir sinn all zwee awer Gamers, och esou, okay, solle mer iwwer Videospiller maachen, mee ah, dat gëtt et alles schonn. War en Thema, jo. An do war halt e bëssen esou, okay, wat ass, wat ass eppes, wat eis allen zwee dann och e bëssen, net nëmmen e bëssen, mee esouguer ganz vill verbënnt? An dat war dann einfach dee Moment d'Musek an dann och de Metal. An dann esou, okay. Wa mer schonn maachen, maache mer et op wat maache mer et? Maache mer et op Englesch, maache mer et op Däitsch, maache mer et, weess de, esou wéi maache mer dat elo? An da esou, nee, komm, mir maachen et op Lëtzebuergesch a mir probéieren dann natierlech och eeben déi lëtzebuergesch Bands, wou et gëtt, wou mir emol guer kee Plang hunn, datt et se gëtt, gell, vläicht ze involvéieren. An dat huet sech da ganz méi séier, wéi iergendee vun eis zwee geduet hätt, ronderëm geschwat an da esou, okay. D'Demande ass do, ma da maache mer weider, gell? Also, Ma ja. An soss wäre mer haut net hei. Ja, ech fand definitiv cool, well ech weess, jo, du has jo gesot, dass der selwer net a Band spillt, an wéi ech virdru gesot hat, ech hunn d'Gefill, dass d'Lëtzebuerger Metal-Zeen awer vill sou Musek fir Museker ass oder bëssen sou intern an de Bands heiansdo bleift, also zu engem groussen oder engem gewëssen Deel mindestens. Eng Familljenaffär.
Ja, e bësse schonn. An, an dowéinst fand ech awer cool, dass, dass een dann, ja, dass den, den Dingens och vu bausse kënnt, dass dann, ja, déi, déi Leit, déi net unbedingt da selwer an der Band sinn, einfach eppes fir, fir déi Zeen maachen. Ja. An dat, dat, dat, dat muss. Also, dat war dat, wat mir ja. direkt gesot hunn, wa mer eppes maachen, Mir kënnen elo hei schéin, ech weess net, Reviews iwwer Albume schreiwen. Ok, si mer mol éierlech, wann en Artikel méi wéi verschidden Zeilen huet, da bass de schonn, ok, bon. Ech wëll elo net soen, dass e Podcast net manner ustrengend ass ze lauschteren, a mir wësse jo och, dass mer eng gewëssen Target Audience hunn, wou awer zimmlech kleng ass, gell. Also, wéi vill Prozent schwätze Lëtzebuergesch op der Welt? Komescherweis hu mer awer Listeners aus Texas, gell? Jo, ech meng, ech meng. Kee weess, wou déi sinn. Ech meng, da wor deen eng Kéier kuerz ragelauschtert. Ah, ok, ciao. Ah, mee pass op, an deem Eck sinn och nach vill expatriéiert Lëtzebuerger, gell? Stëmmt, stëmmt, jo. All déi, all déi Regiounen, wou mer effektiv aus Amerika, et ass net vill, gell? Ech meng natierlech, de Groussdeel vu Listeners ass vun hei, mä ech mengen, et si. Et sinn awer 9 Prozent oder esou wou aus den USA sinn an et ass iwwerall do wou expatriéiert Lëtzebuerger sinn.
Vläit ass dat e Wee fir erëm an déi lëtzebuergesch Sprooch ze kommen, ech weess et net. Mee jo, also dat ass esou vill dozou. Mir hunn et einfach gemeet, well mer wollten fir eis mol Dat war an éischter Stell, ok, wee lauschtert dat? Wann et eis gefält a wa mir kënnen labber iwwert eppes schwätzen, wat eis passionéiert, ass vläit och deen aneren, deen dat, deen dat gutt fënn an och vläit esou zu Saache kënnt, wou mir guer net kannt hunn. Dorëms ass et Genau. gaange, gell?
Ah, cool. Ja.
Ähm, ja, ech menge mir wären duerch. Ne? Ech ähm, soe mol e ganz grousse Merci Voilà, un merci de och. Yannick an de Kevin vun Legacy of Atlas. Pizza Dudes wäert ech se ab elo nennen, dass der Zäit fonnt hutt fir hei matzemaachen. An villmools Merci, dass mer konnten dobäi sinn. Ëmmer gären.
Absolut. Ech mengen an e puer Joer hutt der wahrscheinlech genuch aner Saachen dobaussen, da kann ee sech gär hei nach eng Kéier zesummesetzen a bësse weider diskutéieren. Gären. Mä eis, eis wäert et dann nach ginn, hoffentlech. Hoffentlech. Gesi mer dann. Jiddefalls. Merci un iech, merci dobausse fir d'Nolauschteren, de Pit an de Gilles an de Yannick an de Kevin, mir soen e grousse Merci an bis demnächst dann hei bei Kaméidi ging ech soen. Voilà. Dir Hären, bis demnächst, he?
Ciao, ciao. Bis demnächst. Salut. Ciao.